Şu Begmyradyň urulmagyna-da, Begmyradyň ýöne üsti-üstüne Ýagulyň doganyna tutulmagyna-da Çary sebäp nika diýip otyrmy? Şeý diýsene! Sebäbi bar-a, şu Ýaguly nirä gitse, iki gözi diňe Ýagulda-da Çaryň bar-a. Hä, Çary, bul etmäň-ä bolanok sen. Soňky döwür gaty üýtgedi Çary. Näme diýseňem Ýagulyň doganyna Çary habar berýän bolmaly. Meň pikirime şeýle sen näme pikir edýäň? Aý barymyzam kursdaş ol eýle o beýle diýibem bolanok ýöne men hokman oň ganyna ýeterin. Begmyrady men gaty sylaýan. Ýo Begmyradyň özi gyzyl ýaly oglan daýy. Menem şoň üçin kömek edip ýörün Aly. Özüň görýäňä nähili azaplar çekip on niçedi mun niçedi ofisant bolup gördüm magazin niçedi görýäňä. Alladan ýol bir açylyp gitse. Uý Ali, men kelläme bir pikir geldi. Näme pikir? Biz bile çaýyny ýydarlaly. Telefony, gidýän ýerlerini, näme iş edýär? Ýaltanmanjyk şony ýydarlaýyla. Menä Begmyrat üçin etjek şu zatlary. Beh. Dogry aýdýaň Aýdidar jan. Ýüregime jaý boldy-aý şu sözüň. Begmyrat ýazow gaty erbet söýýär. Aý şoňa menem göz ýetirdim. Ýeriňe başga birini tapyp bereýin diýdim ýerine. Edenok. Begmyrat hiç wagtam Ýazuw bilen aýrylybilmedi. Halys ýok diýip dur diňe men. Ýazuw bilen Begmyratdan aýrylybilmeýär. Şonuň üçin näme edeli iki aşygy ýör duşuralydar. Ýör. Ýör. Begmyradyňam ýanyna degip geçeli-de göreli. Ýör ýör ýör. Toýa sallan çagyň yrgysy. Il-gün bolup şu zeminiň üstünde toýda geçsin ömrümiziň her güni. Her kime ýetirse, toýdan ýetirsin. Toýlar sebäp bolsun täze toýlara. Juwan gyzlar söýsün hem-de söýülsin, gelin bolup girip çyksyn öýlere. Ojaklarymyz otly bolsun her öýüň, açylyp, ýapylyp dursun gapylar. Şu gün gowy zatlar hakda arzuw edeliň. Galan zatlar bir galaş tapylar. Türkmen halkynyň her bir güni toý-baýrama ulaşýar. Ine bu gün bolsa ajaýyp şäherler, ak şäher Aşgabat bezenip duran. Mahmal toý mekanynda Seýrenýaz agalar, Güýçnazar agalar, şeýle-de Güýçnazar agamyzyň ýanaşylan ýeňňesi bolsa Çynar doganymyzyň, bularyň mähriban perzendi bolan Begenç jigimiziň, Begenç jigimiziň ýalňyşa jok oglanmyzy bolsa,

Birden dogany gelse meň elime jaň edäýdä. Aly, sen aňyrky çüňkde dur, geldiginden, maşyn durdugyndan bärik jaň at bolýamy? Bärde magazinde bolsa, men aňyrraçdan jyýklaýyn bolýamy? Arkaýyn boljagam ýaly. Bolýa. Begmyrat özüňem seret gapyny. Bolýa. Seret, men-ä Begmyradyň ýüzünden gitjek. Senem gapyň agzyragynda dur, maşyn geldigi dogany tanaýaň gaty, maňa jaň et.

Şoň ýanyna men seni erteýin. Öz gruppalary bar. Sen şolar bilen hem bir toýa git. Sag bol. Saňa ne kyn. Ýör indi tanyşdyr da. Ýok, tanyşdyraýyn men seni. Ýok, bolýa. Ine, Beýmuratjan, tanyş bol, Nury halypanyň şägirdi, Azatjan. Atabaý halypaň ýolundan aýdýar, Baýguzly jan. Bulam Märslen jan, umuman hemme ýolundanam aýdýar. Oglanlar, ine, bulam Beýmyrat meň öz şägirdim. Tüweleme, ýaman gowy alyp barýar, toýly adam. Özüňiz bir gapdal bilen bir kömek edip bar diýip, özüňizem bir alyp gitseňiz toýa zady. Garşyma örän şat. Örän şat, örän şat. Minnetdar, Diýdar jan. Gaty oňardyň muny. Bize biziň toparymyza şo alyp barjagyň gerekdi. Beýmyrat jan, örän şat.

Ölmeli ekeni, ak meşe bile dolmaly ekeni. Oglanlar, bagyşlaň, haçandan bäri duşuşyk bilen ýaly gülüp şu jaň edip otyr. Biriniň Alýo. Salam Ýazgül.

Sag boluň. Agamjan sag bol, saňa ýakadyma. Habarlaşyp. Şoň üçin alyň, şu gün barista kafeteriýa üýşdükde, Begmyradyň hem bu gün toýy ýok, meňem ýok. Şeýdip görüşäýmeli biz Begmyrady görüp bolýamy başga wagt? Aýtsa-da bir-biriňi toýda görýäňiz-ow, men ikiňizem görüp bilemok-ow. Aradyna diýinjem almaly. Dogry aýdýaň ogly, diýinjem almaly. Ana, gurdagyň üstüne gurup gele Begmyradam-a gelýä. Göremella. Oglanlar oturyşyň bilen. Seni wagt aşardy. Geç otur. Şun halyýeti görmedim. Görüp bolan o wagt ene. Sag bol, sag bol. Dogry aýdýaň how. Tüweleme. Toýlar kän. Şu günler çardan başga hiç kim göremok onam nädip. Bizem görmek bar eken. Begmyratjan. Hümm. Çary barada men bir zatlar bilýän. Bir zatlardan köpräk zat bilýän. Ýöne çagyryp dursaň olarsoň aýtmaýyn diýýän. Ýüregiň agyrar öýdýän ol. Ýok, ýok, Aly. Ýok adamyň gepini etmäne. Çar gowy oglan. Düşünjeli oglan. Görýäňmi tüweleme işläp ýör. Zähmetsöýer oglan. Ýöne käbir ýerine ýalňyşlyk goýberýär. Şoňa-da düşünýän. Beh, Begmyrat, saňa-da düşünibilem-ow aýdos. Şunça saňa şeýtse edesiň, şonda-da gowy görýäň-aý şol oglany-laý. Çar maňa erbetlik edenok, Didar. Çary men kiçilikden tanaýan. Ýöne näme etmeli, men Ýazgüle duşman. Bilmeýän zatlar bar-da. Sen Ýazgülä duşurarys nesip bolsa. Çaryňam men saňa subut ederin nähili oglandygyny. Bolýar-a, ýok oglumy gürrüňini etme. Men-ä gitdim. Barmaly ýerim bar. Oglanlar siz arkaýyn oturyň, bolýamy? Bor, Begmyrat jan, sag bol. Ýok özüm töläp bar. Alo. Men sizi Begmyradyň bara. Pes bäligini hiç halamokda. Gaty köp ýerde ýüregi ýukalyk edýär diýdä Begmyrat. Sadalygyndan hem Çary peýdalanýar. Gaty gaharym gelýär şeýdip ýörşüne-le. Men aýdyp otyryn-a, Çary, men näl oglandygymy subut ederin diýip otyrkamam, diýýän zadyny görýäňmi? O gowy oglandy. Men bir zat aýdaýyn saňa, Begmyratly dört ýyldan bäri tanýan. Sag bol. Çaryň kiçilik dosty obadaş boldy. Sen näbilýäň, kiçilikden arkasyndan pyçak urýan bolsa. Begmyradyň ýöne özi bilenok bu zatlar. Pis göwünli bolansoň, hemme kişä özi ýalydyr öýdýär. Begmyradam gelmäň eşit, ýaman kän garaşdyrýaňaý. Eý, ana gelýä, aferin. Kän garaşdyrdyňa Begmyrat. Bägül jan, men saňa ömrüme tüýçe garaşmaganda razy. Näme boldy, beýgilikmi? Uzynam zordan gaýtdym öýden. Beýmyrat, ýene öýdäkiler bermezler saňa. Bilýäňmi onsa? Bilýän. Bir alajyny taparys-da. Hiç hili göwünämok bolany bilýäň dälmi özüň? Bilýän, bilýän, Ýagül jan. Ýöne näme etmeli? Men seňden gaçaýmasam? Ýok, beý diýme. Men seň ejeňi, doganyň ýüzüni ýere salyp bilmer. Eýderin, beýderin, garardyk, bolýamy? Men öýdäkileri ýene ugradyp göreýin. Bolýa-da, Nyýazgül, sen doganyň gelmäkä, bar git. Dost, magazynam satmasak boljak däl. Gaty erbet, bergä batdym. Senem näme başdan halal işlediň magazynda. Inem näme? Bergi, bergi. Sen arada biri magazin satyn aljak diýýärdi. Maňa aýdypdyň. Hawa, diýipdim men oňa, jaň edip göräýerin. Jaň edip gör. Ýöne satasy maňa gelenok. Wah, şeýle-le welin, görýäň-ä ýagdaýy. Söwdamyzam oňanok. Bergileri bermeseňem ýagdaý kyn. Alo. Alo, salowmaleýkim. Waleýkim assalam. Dostum şol arada magazin aljak diýip jaň edipdiňiz oýun. Siz bilen görüşip bolarmyka? Gel, gel ofise geliň, bir ofiste gürleşäýe geliň. Ha, ofisyňyz nirde ýerleşýär? Berkaralyň ikinji etažynda ýerleşýär ofis. Gel. Bolýar, onda biz ikinji etažyna baryp size jaň ederis. Bolýar, bolýar, gelip jaň ederis. Bolýar, sag boluň.

Men maglumat satyn aljak. Ýöne öňki geçen zatlary unudýan. Hawa. Men hiç hili öýdüp ýüre saklanok. Baktym. Hawa, aramyzdaky düşünişmezlig-ä boldy ýöne. Aý, bizem bialaç şu ýagdaýa geldik. Düşünýän, düşünýän ýagdaýyňda. Baktym, näme dälli? Men magazynyň. Beýlisi üzýär. Özüm ýapýan. Ony alada etmän. Ýöne men sen gyjygyň gowy bolsun. Men sen gyjygyň gaty gowy görýän Magtym. Düşüniň ýagdaýyma. Hakykat. Eger rugsat berseň Kuzulara yzyny ugratman. Guda ugradýan, yzyny ugradýan. Mümkinçiligiňiz bolsa gaýrat ediň. Men eýýäm. Alty ýyl bäri jigimden halaşyp ýörün. Erbet niýet bilen däl. Meni gaty söýýär jigimem. Ýalňyşypdyryn. Sen dogry oglan. Men siziň söýgiňize böwet boldum. Jigimem.